Grazzi li għoġbok tkun magħna biex niddiskutu das-suġġett illum ukoll. U għażilna daw it-tnejn vera għax Max huwa CTO ta' kumpanija u anke ilu jaħdem fl-AI mill-2018, jiġifieri għandu esperjenza vasta, jiena kelli x-xorti li nagħmel ħafna proġetti miegħu u huwa bniedem li anke issa tinduna meta jitkellem appassjonat immens fuq l-AI. Min-naħa l-oħra Carlos huwa d-Direttur ta' Take-Two, huwa scriptwriter u anke direttur u Eħe, wieħed mill-industriji li ħa jintlaqtu bl-AI u anke l-mod kif iħares hu lejn l-AI u lejn il-kreattività naħseb jiena ħa jkollna konverżazzjoni li ħa nħarsu lejha minn aspetti differenti. Ħa nitilqu mill-ewwel bid-diskussjoni tagħna. Il-mistoqsija li ħa niddiskutu llum, għaliex in-nies jibżgħu mill-AI? Okay. Min jibda? Eh, nibdew billi ngħidu x'inhu AI, għax naħseb jien hemm min li forsi AI għadu ma fimx daqshekk Max, ma nafx tispjegalna ftit. I'll try to explain in the simplest term. Eh, AI is a prediction model. What it does, it gets an input that could be text, could be a photo, could be a video, could be anything, even music. Uh, and converts that input in a concept

Uh, mm. But um, at the beginning, when I started looking into AI, I thought it was more connected to knowledge. Maybe just AI knows everything. But what you can see now, especially with these large models and high computation power, that actually has the potential and the creativity to solve complex problems. Mm -hmm. Like. Uh, Aħna il-mistoqsija bdejna mill-ewwel mistoqsija għal xiex in-nies jibżaw għal xiex jibżaw mill-AI. Però Nixtieq immorru naqra żgħira lura wkoll. Ħafna drabi qisna nara li aħna qegħdin f'soċjetà li qed nistennew li ħa tiġri xi ħaġa, qed nibżgħu minn xi ħaġa li tiġri meta mm. naħseb fil-verità kważi fil-ħajja ta' kuljum, kważi f'kull ħaġa l-AI diġa qed hemmhekk. Ġifieri nagħtu eżempji fiex diġa qed nużaw l-AI. Ah, first of all, I don't think people are excited enough or scared enough. Mm-hmm. I think there's not much awareness of what's going on. I think they haven't yet realized how far

totalment differenti. It's freaking incredible, bro, it's freaking incredible. Ġifiri, yes, it's very interesting, but um, you're, you're, the, the question you're asking is whether people are afraid of AI. Mhm. U għet naħseb ukoll inti semmejt l-industrija tiegħek. Eh. L-industrija tiegħek hija industrija li qed tiġi mill-quta. Le, le, l-industrija tiegħi ħadd tiġi barra minn Malta ġan tlaqtet ħafna, ġifieri u għalissa Malta għadda ma qabdiċ għax naħseb in-nies

La jien naħseb in-nies kif qal Max għadhom ma rrealizzawx x'inhi dil-ħaġa u x'l-impatt li ħajkollha. Eh, issa fl-industrija tagħna eh, aħna isna l-frontliners. Mhm. Għax ovvjament ehm, il-kittib kif għatlek fil-diskussjoni tagħna jiena nużah eh, ChatGPT. ma jista' ma nużahx biex nikteb, nużah biex nirriċerka. Fejn qabel jiena biex nikteb biċċa xogħol qed nirriċerka rrid immur il-librerija rrid noqgħod naqra rrid jew mmur fuq l-internet, ejja għax issa dik il-librerija għaddiet ilha li għaddiet. Imma mmur fuq l-internet u nibda nfittex ħafna xi jismu, immur fuq ChatGPT, ngħidlu isma' bro, ngħidlu rrid nikteb dan il din il din il-storja fuq dan is-suġġett, dal-karattru huwa hekk, dal-karattru hekk, dal-karattru hekk. Tini permutations ta' sitwazzjoni it goes deeper than that. But, imma mbagħad when it comes to the finished product, jiġifieri irrid nikteb l-istorja, għadu mhux hemm. Għadu mhux hemm, forget it. Però jista' jkun li naslu s'hemm. Ħa naslu s'hemm żgur. Jiena meta, jiena naħseb the key word u dejjem ngħidha fuq AI is for now. Whatever you say with AI is for now. Għax. Ma tinkwetakx, mhijiex xi ħaġa li taf inti li fi żmien ftit xhur Jiena flok inqabbad lilek nista' nqabbad. Imma ħa ngħidlek. Tinkwetak, issa jien ngħidu tinkwetak ma tinkwetakx. I mean, jiena meta kont żgħir studjajt ehm, business, business school and one of the things that is vera vera ehm, il-bażi ta' kollox il-business school hija jaftu titkun lesta l-bidla, titkun lesta l-evoluzzjoni ta' prodott, tal-market, ta' kollu. E, ma tista' Tista' tirrabja, tista' toqgħod tibki, tista' tmur ġo rokna u tiddispra, imma il-bidla ġejja. Issa jew ħa titgħallem tużaha jew le. Qed tifhem? Jien qed nagħżel biex ngħid iva ejja nużawha. Però jiena kif għedtlek fil fil-diskussjoni, għax jina meta ċempilli Joseph għalli għalli biex tiġi diskuti kontra l-AI, għalli minx kontra l-AI, assolutament, assolutament. Jina l-bizati għaj mux l-AI, il-bizati għaj minħalqu l-AI. Il-biża' tiegħi hija li aħna bħala kreatura, il-bniedem, ma naħsibx li aħna maturi biżżejjed biex ikollna biċċ'għodda bħal din f'idejna u we take it to the power of a thousand at the rate we're taking it. I mean, we know that, nafu li, we know that this thing is learning. Din qala Elon Musk ma tix jiena, u naħseb Elon Musk at this stage, kemm huwa brillanti u ġenjali bħala bniedem, he is

fresher ideas or crazier ideas or far less mature ideas and that is the scary part. Infatti jiena sibt riċerka li tgħid li storikament teknoloġiji ġodda dejjem ġabu magħhom biża'. Mhm. Speċjalment biża' li ħaj jintilef ix-xogħol ta' xi ċertu ħaddiema. Yes. Um, Max? Uh, I'm gonna start with this one. I read on Instagram a nice post

I want to try something else in life, you know? Who knows? Allura, so, so, anka l-istadju fejqjat f'ħajtek ħat affettwak. Ma għajan immaġna għallura Carlos 20 sena. Mm. Għalfej jibda inkwit, għax mistoqsija hija għalfej nis jibżom mill Le, għajin naħseb Carlos 20 sena kiku mux ħajazel ikun kittib, eh?

Issa jien nista' ngħidlu ngħidlu għamilha ambjentata t-Tuneżija jitkellmu bl-Għarbi. U mbagħad nista' ngħidlu issa għamilha f'New York u jitkellmu bl-Amerikan. Allura l-AI ħa tieħu post l-iskrittur direttur u l-atturi. Ġa tieħu post, imma il-biża' tal-AI Kif u dik jiena din hi. What we dik li qed naħsbu aħna li l-AI hija perikoluża, sewwa it is the tip of the iceberg. That is not the real danger. The real danger mhux li we lose our jobs, okay, we lose our jobs, we have to evolve. But what is going to be the effect on humanity being turned into a redundant creature, not knowing what to do with our time. We know how great we are when yes. we're bored and, and we have nothing to do with our time. You know, where are we going to go as a species? Jekk, jekk forse morru l-ura narġaw għal-metju, għal-dik eżat. Għettajt li t-teknoloġija ġdida dejjem ġabet li ah. nisħajt il-fuxxol taħħom ehm, u lejjaj ħajġri l-istess ħaġa, ħajkun hemm ċertu xogħlijiet li ħajspiċċaw ukoll taqblu magħha u apparti minn hekk dak li semmejt inti taħseb li l-istess ħaġa ġrat jien naf meta qed jiġu vvintat il-kompjuter. Nista' ngħid xi ħaġa żgħira? This, because I read this, right, about the industrial revolution. The industrial revolution ushered in mechanised warfare. The industrial revolution ushered in a time illi in a war you'd lose hundreds of thousands to suddenly losing millions. World War I, World War II. So if you're telling me that

Ma jista' jkun l-istess ħaġa kienet tidher l-istess meta kienu qed jiġu vvintati l-kompjuters, Carlos? Probabbilment iva, probabbilment iva. U forsi dak li ħsibna dak iż-żmien ma ġarax lanqas. Ħa ngħidlek, il-problema mhux il-kompjuters, bro, il-problema il-, min krehom.

Photoshop, so manipulating of reality has been there already for, there, of for course, ages. Naħseb imur qabel, gazzetti, stazzjonijiet ta' television. Propaganda, that's how politics was done, propaganda. Il-meetings ġol pjazza tar-raħal fej imur eh, xaħat jaf jitkellem. Ah, imma u jista' jbella ċertu idejat lin-nies. Fake news started. I know, but now the problem, of course, fake news started a long time ago and

What can be the effect of this thing moving so fast that we can't keep up? Not, not you or, or everyone else. Uh, but or us that, that are interested and, and take the time to research and the time to get to know things. But there's a whole population out there of people that just take it all in and they just don't question certain things. Ma dak mhux l-istess nies li jekk xi ħadd jgħid li dal bottat ta' dam huwa l-aħjar wieħed ħajxruh. Meta mbagħad hemm nies oħrajn li ħa jaqraw fuq il-bottat ta' dam u ħa jagħżlu eżatt il-bottat ta' dam, jiġifieri qed nitkellmu fuq prodott, fuq idea. Ejja, le, mhux Inti hekk. għandek għandek xi ħadd li huwa b'saħħtu qed imexxi dik il-kelma. Illum il-ġurnata jekk naħarsu lejn marketing, li jekk int tilbes dik id-ditta tal-arloġġ jew dik id-ditta ta' Mhux hekk. karozza, inti għamilt suċċess f'ħajtek jew inti ħa tkun kuntent. Eżatt. Issa hemm il-maġġoranza li ħa jemmnuha, ħa jmorru jixtruha, mbagħad hemm Dawk li jgħidu żomm waħda, isma', dal-prodott jiswa dal-flus, ħabbar il-propaganda jew għax vera u. Imma inti stess, hemm il-maġġoranza. Il-problema l-maġġoranza. Il-problema mhux nies li jafu jaħsbu li jirraġunaw u jieħdu l-ħin biex jirriċerkaw u jgħidu stat. Il-problema li hemm massa enormi ta' nies illi jekk tgħidilhom sfortuna jgħidhom jekk jekk xi ħadd ta' ċertu influenza f'ħajjithom, ma rridx nidħol f'ċerta affarijiet. Mhm. Jgħidhom di hamburger. Di hamburger. Issa, meta jkollok dik it-teknoloġija u għana jidwa kif inhi, ġeneralment mhumiex in-nies ta' rida tajba li ħaj exploit jaw ċerta affarijiet mhm. to the full, huma nies li għandhom e,

Mhux only they copy, they send you the video, they, they send you the video, then they, they find the way to touch, to get into the system of your mother's phone, and if she's calling you, she's calling him, and suddenly you've had it. Jien hemm xi ħaġa oħra li tinkwatani wkoll. Qed ngħidu anke recording jistgħu jieħdu vuċi tomma pereżempju letteralment tkun ma tindunax li hija xi ħaġa magħmula minn AI. Video qed nimxu lemmek ukoll. Issa jista' jkun li di tintuża wkoll bil-kontra li inti kważi kważi lanqas jista' jkollok provi ta' xejn għax tista' tinnega, tiċħad u tibda tgħid li isma' dik hija magħmula b'AI. Jiġifieri nistgħu naslu f'dak il-punt ukoll. Jiġifieri. Max, inti li inti espert tal-AI u ġew tajjeb, x'taħseb minn dak kollu? U wieħed kif għandu jibda mil-lum jipproteġi lilu nnifsu milli.

Um, so, yeah. Imma nafu ħafna fuq gvernijiet, tajjeb, mux mhm. ta' Malta biss, ta' dinja kollha, ġvina l-idea tagħna hawnhekk wara dejjem min qed jismana u x'jista' jagħmelu. Jiġifieri il-gvern iva forsi mit-sena oħra jibda jagħmel xi ħaġa fuqha, mhux il-gvern Malti, il-gvernijiet, e, però min qed jismana llum x'tħoss li jista' jagħmel Mhux kulħadd għandu ċ-ċans bħalek li filgħodu jieħu kafe u jaqla' sigħat fuq AI. That's what I like to do. I wake up in the morning, I switch on YouTube, not even TV because I don't watch TV anymore. There's so much content which is fresh and uh, constantly available on YouTube that YouTube knows what I like, knows what I'm following,

or people working with me would do it. I can imagine, no, because... In a fraction of the time. Oh. In a fraction of the time. Muxek? Muxek, ġviri, ah, ah. jek inti kont tamela xar sijat, jina ċert li għamela fin qas minn sija, eżempju. Eh? But I had two choices. If I was a pessimistic person, like a lot of people do, okay,

the whole structure of what writing is all about. And I don't mean yes. the language, I mean what builds a great story, you know, the, the, the, the Campbell side of eh, things. That's a perfect explanation. Normali li meta aħna meta konna ngħixu fl-erjen u rajna annimal ġdid. Mhm. Eh, hemm min ħajfriża u dak ħajfriża biex ma jattakkax l-annimal u għax għadu ma jafx x'għandha tkun il-pass li jmiss. U ħafna drabi dak imbagħad ħajħares li jisħabu x'edin jagħmlu u ħajamel bħalu Hemm min ħa jaħrab jiġri u jibża' mill-annimal, dawk huma n-nies li ħa jirreżistu u jgħidu ma rridx nisma' fuq l-AI, jekk hemm programm fuq l-AI ħa jeqilbulu, u hemm min ħa jaffaċċjahom. U jiena nemmen li l-iktar nies li ħa jadattaw malajr u ħa jkollhom ħajja ħafna aħjar huma dawk li ħa jaċċettaw li l-AI qiegħed fostna, tajjeb, jew libsin lilu, jew qed jaffettwana fil-karozza, fil-friġġ, qiegħed kullimkien. Kif ħa jużawha għall-aħjar tagħhom biex huma jgħixu ħajja ħafna aħjar. Però hemm ħafna riċerka fuq biża' u e, dali għadni kif ngħid isibu riċerkat kullimkien li meta hija xi ħaġa ġdida ħad ibża' minnha. Mm. Li hemm iktar biża' fuq AI u bagħad ir-riċerka tgħid li l-AI tant qed tinbidel brata maġla li kultant anke dak li qed imur jiġġielet tant l-annimal qed jinbidel il-forma tiegħu il-ħin kollu li jaf toħloq anke fih sensazzjoni ta' biża' mhux ta' mm. ġlieda Ejja ħa niġġildulu, fent? Tkellimna wisq imma negattiv fuq l-AI, naħseb li hemm ħafna u ħafna affarijiet pożittivi u benefiċjali l-fatt li semmejna l-verità li qed nużaw ħin kollu kuljum sempliċement anke biex ġejt hawnhekk dal-għodu. Leps u jgħidlek minn fejla ħajja li ta' ġifieri xi ħaġa vera sempliċi, ma nużawha kuljum u nħin kollu. Ma nafux, ġifiri, nemmen Max li hija xorta. Naħseb iktar hija ta' beneficju fil-verita. I'm gonna start for my wish list. Because obviously, for me the biggest benefit would be um, having the best healthcare possible

The benefit is incredible, especially for, for countries which are undeveloped. Jiġifieri ħajkun hemm min għandu assignment ħajmu ċeġġibiti, ħajħamel l-assignment biċ-ċeġġibiti. Ah, Tajjeb. Pero dak huwa l-persuna li ħajsib ktib u ħajkopja minnu, ħajkopja minn ansieħbu. Mbagħad ħajkun hemm min bħal fdik tajt inti li jekk qed jikteb ktib, ktib jekk qed jagħmel assignment, Ħa juża l-AI biex jgħinu jifhem iktar is-suġġett b'rata iktar mgħaġġla, biex jitgħallem iktar mod malajr. Yes, as a coach mode, it won't give you the answer of what it sees, actually pushes you and asks you the question to arrive to like the Socratic way. But so so you, you arrive to the to the conclusion yourself and you will learn how to do it. And this is what they're trying to build so that AI for education won't be an answer provider.

jaqdilna l-informazzjoni u nistgħu naraw anke eżempju isma' qed ninnutaw li l-irġiel qed ibatu iktar minn dil-problema jew nies li joqogħdu fis-south jew fin-north qed ikollhom iktar dil-problema u hemmhekk tgħinek ukoll tifhem x'tip ta' problemi ta' saħħa mentali jista' jkun hemm fil-futur. Ġifieri l-AI hija xi ħaġa li jekk inti titgħallem tużaha u għalhekk nies bħal Max ħa jgħallmuk kif għandek tużaha. Tajjeb, mhm. hemmhekk tista' tgħix ħajja ħafna ħajja ħafna. Jien anke naħseb li semmejt inti li esej llum tista' tmur esej tajt ċeġibidi u jagħmlu. Mm. Imma naħseb ħanaslu f'pont li kulħadd ħajuża l-AI biex joħloq l esej xi ħaġa, però naħseb il-mod kif inti direkt jagħmel AI x'ħad tistaqsi. Hemmhekk ir-riżultat ħa jkun differenti xorta. Għax dan nista' mmur ngħidlu isma' jrid esej fuq da suġġett ta' 2000 kelma mm. u tani però tħan kun naf intelligenti biżejjed u mhux għax intelligenti, mm. il-mod li jiena għandi ċertu knowledge, il-mod kif ħan istaqsi l-AI biex jgħini, ir-riżultat ħajkun differenti u hemmhekk ħajder. Naħseb li xorta għan ħanibdew iva. kumparaw l-riżultat, orrajt, użajna l-AI biex ħarġ dak ir-riżultat. Però hemm differenza bejn wieħed u ieħor għal mod kif uża l-AI u hemmhekk tuwir xorta li hemm differenza bej Student u student. Ħa ngħidlek xi ħaġa vera sempliċi. Naf jekk kienet naħdem fuq ehm, blog li qed nikteb jew jew jiena ktibtu mill-informazzjoni li għandi jiena mill-istudjajt u anka mill-li riċerkajt u mill-esperjenza klinika tiegħi, nitfa il-kidba tiegħi u tru ChatGPT u AI product oħra, najdlu isma, immaġina li qed nitkellem ma' espert tal-filosofija, espert tal-psikoloġija, ommi u tnejn minn nies oħra u qegħdin niddiskutu dan il-blog. U litteralment jibda joħloqlok konverżazzjoni bejn dawn in-nies differenti, jien nengejġja magħhom u mbagħad il-blog erġajt qrajtu wara dil-konverżazzjoni li illum il-ġurnata għandi ħafna ħbieb intelliġenti bħalkom, però ma tkunux il-ħin kollu available. Mm, Allura, meta jgħat l-uffiċċju waħdi fid disa ta' flaxija, forsi qed ngħid isma' ħan ikteb blog għax għandi għabtit nikteb fuq da' suġġett. Ma nistax noqgħod inċempel jekk għandikom ismejja waħda sandi eh. ħan iddiskutu. Ħloq di konverzazzjoni, il-blog ġejt ktibtu, ranġajtu, u hemm barra meta ħriġtu nemmen u nixtieq naħseb li għamilt iktar ġitax proċessajtu b'mod li kieku moħħi biss ma kienx ħaj proċessaħ b'dal-mod. Mela, naqbel ħafna magħkom, ġifieri jiena għattilkom mal-ewwel, I am all for AI. I love the technology, it's helping a lot. Hemm ħaġa oħra li vera interessanti fuq l-AI li l-AI ħatejna biex għandna għażla quddiemna ehm, irridu imbidlu kollox mis-sistema edukattiva minn stadju verament żgħir biex nibdew intellgħu ġenerazzjonijiet ta' nies illi jafu kif jużaw l-AI, kif jintegrawh, kif ma jibżawx minnu, kif jaħdmu madwaru. Ħa tagħmel l-affarijiet kollha ħafna iktar fast fuq kull livell. You understanding me, yeah? All right. Ehm, ħafna iktar fast. So, AI Per se hija ħaġa tajba ħafna. Imma ħa nerġa' ngħidha, jekk inti taqra l-istorja, u jien dejjem hemm immur għax jiena togħġobni ħafna l-istorja, jekk inti taqra l-istorja u tara kif il-bniedem jaħdem u javvanza u r-rata ta' kif jitgħallem il-bniedem, jien naħseb il-problema li r-rata ta' kif qed niżviluppaw din it-teknoloġija tant hija fast U tant għad hemm nies hemm barra, il-massa tan-nies hemm barra għadha mhix lesta li tintegra bir-rata li qed iġġegħelna hi, ċoe id-developers, nintegrawha. U vera qiegħda f'kollox, naqbel magħkom hundred per cent. I mean, jiena l-ewwel wieħed, jien ngħix fuq il-mobile, jiġifieri jiena kif ġejt, kif tafu ġejt hawn bil-headphones, jiena at any given minute, headphones u I'm listening to podcasts, I'm listening to books, I, I, I read entire books, kif għatli. I'm always, I'm always, I, I love it, it's fantastic. Rivina, ir-rata li qed nitgħallem illum, ma kienx ir-rata li kont nitgħallem meta kelli fit-20s, kif għatlek l-ħar darba li titqgħod taqra ktieb u għandek ġimgħa għaddej fuq ktieb. Illum, and now within two days, you're savvy enough on, of any, on any subject to have a discussion. Obviously, you, you're not, you cannot go deep enough

Other than to eat, procreate, cause. Sib il-purpose u għol. Eh, eh, Jek inti il-purpose iġġibu biss mis xogħol 100%. Jek inti il-purpose iġġibu mill-relazzjonijiet li fil-verita Emmek għandilu. Konna, l-lum ġata riċerki ċara min jiex liktar għax investi fil-relazzjonijiet, minnu liktar kontent. 100%. L-AI ħati frankali, ħafna ta' riċerka u ta' xogħol. No, jiena ċans naħdem ħiniet inqas u ninvesti l-ħin tiegħi fuq in-nifsi u fuq ir-relazzjonijiet. Għalhekk qed ngħidlek illi għalhekk qed ngħidlek illi irridu nirridiżinjaw mhm. is-soċjetà kompletament. Charles Darwin tax kien jgħid, Charles Darwin ma kienx jgħid kultant in-nies jikkwetaw ħażin li minnu iktar b'saħħtu isalva, mhm. għalhekk id-dinożawri għadhom ħajjin. Mhux hekk. Charles Darwin kien jgħid dawk li iktar li adattaw. Eżatt, minn iktar adaptable. Huma dawk li ħajjexu. U fil-verità, anka fl-ispeċi tagħna, la vajn provaw nħossuna differenti mill-ġieden u mill-baqar, fil-verità. Mela, naqbel miegħek. Speċi oħra, min kapaċi joħloq konverzazzjonijiet bħal daw u jiddiskuti u jevolvi, tajjeb minn flok joqgħod jirreżisti, għandu ċans aħjar li. Ħalli fuq l-istorja ma. U naqbel miegħek 100%. Però Waqt li dawk li huma lesti u kapaċi li jevolvu qed jevolvu, l-oħrajn li mhumiex qed jevolvu, li qegħdin imbeżżgħin, li qed jiddispraw, li qed jitilfu x-xogħol, li ma jafux x'ħajqbdu jagħmlu, kemm taħseb li ħa jdumu qabel ma joħroġ xi ħadd b'bandiera stramba jibda jgħid ċert affarijiet ta' mibegħda jiġru għandu qabel ma nafuha fuq l-Ewropa reġa' hemm iżvastika pereżempju jew xi ħaġa simili. I mean Malta nafuha di Malta ejja Malta sabiħa għax Malta huwa qisu l-mikrokożmu li turik il-makrokożmu. Għandna lil, għandna, għandna, għandna każ fejn hemm persuna partikolari li qed tuża ħafna hate speech kontra l-immigranti, kontra. Mhux Malta biss, u tajt kollha hemm tajt tagħha. Tajt le ma eh, qed ngħid Malta, għax Malta jien meta ngħid Malta, ngħid Malta mhm. fiha daqshekk ukoll nafu xulxin ukoll qed tiġri. Illi daf daqqa waħda hemm qed jikber l-influwenza tiegħu u nafu li qed jgħid ejja ma nsejħulhomx ċuċati imma ejja ngħidulhom ċuċati perikolużi ħafna u qed jaljena ħafna nies. Issa immaġina, eh, vera jiena u aħna u naf ħafna nies bħalna ħa nevolvu, iż-żgħar ħa jevolvu. Imma hemm ċerta etajiet illi ma qabżu ċerta età. M'għandhomx il-viżjoni jew anke l-kapaċità jew anke il-makeup psikoloġiku biex jevolvu. U inti mhux qed tgħidilhom jevolvu, jiġifieri isma' llum ħadd tazza ilma għada ħu tazza nbid. Inti qed tirhom il għandek tazz ilma, għada ħu barri. Mhm. X'inhu? Ixrob barri, kif kif nixorbu barri? Qed tifhem xa- jiġifieri, Yeah. inti qbattilhom il-perċezzjoni ta' tal-eżistenza tagħhom u mhux għattilhom 1 plus 1 equals 2, 1 plus 1 equals 10,000. They're not gonna make it. Ħa tibda tibda, hemm ħafna biża' plus. U mbagħad hemm mbagħad hemm il-dimensjoni l-oħra illi hemm ħafna nies u dina tara kif tara anke llum, anke Malta narawha, nies li għandhom intenzjonijiet ħżiena li din it-teknoloġija ħa jisfruttawha, they're gonna prey on these people. So, so again, ħa nerġa' ngħidlek, AI is fantastic, I am all for it. Slow it down a bit, let's see where. Jien xaqt nġib, xaqt nġib quotation u koll, quote, mux quotation, xaqt nġib quote ta' nies li fil-snin ilu kienu jgħidu eżat li attenti fuq il-kodba. Mhm. Meta l-kodba bdew jiġu printed, mhux miktubin mhm. fil-monasteri, kien hemm in-nies li bdew jikdbu jgħidu issa ħan kisru U ħa nħammġu moħħi ż-żgħażagħ tagħna, ħa jibdew jaħsbu b'mod stramb u allura ħa nitilfuhom. Dik dejjem issir, no? Televiżjoni, l-istess, kien hawn għagħ kbir li t-televiżjoni ħa jkisser lin-nies tagħna. Hundred percent. Jien nemmen ħafna li l-edukazzjoni. L-edukazzjoni. Li tmur magħha, jiġifieri jiena għandi kumpaniji u waħda minnhom hija li tieħu ħsieb is-saħħa mentali. Meta jiena bdejt nuża ChatGPT u ngħid isma' da jista' jagħmel x-xogħol li qed nagħmel jiena, U hekk bdejt nipprova, bdejt nara u naqra. L-ewwel stat mentali tiegħi kien, Oops! Oops! Jien għamilt għaxar snin nistudja u da rrispondieni tajjeb daqsi u aħjar ftit sekondi, tajjeb? Kkuntattjajt xi ħadd bħal Max, tpoġġejna bilqiegħda u għedna isma', ir-realtà hija din li hi. Mhm. Iktar ma tkellem ma' Max għal-bidu iktar niftakar mort id-dar mit ma norqodx għax kemm dom nitqalleb. Mhm. Eh, Batet tisma. Billi noqgħod tinkwieta jiena di mhux ħadd inbidel. Le, di qed. Tadib beda ma' Max qed tisma' din hija l-kumpanija tiegħi di kif naħdmu aħna. Allimni. Mhm. Tajjeb, U beda jgħallimni u jgħidli x'naqra u nidħol fl-apps u ma nafx kemm il-app niżżilt u kemm il-app qed nilgħab magħha u dejjem qed nitgħallem iktar. Illum il-ġurnata nemmen li qed noffru servizz aħjar u anke l-professjonisti tagħna qed jitgħallmu iktar. Għax inti persuna ta' rieda tajba. Inti ah, persuna iva. li għandek il- Irridu nifqu. Nisajk l-axar ħagġa. Tar il-ħin. Jena naqbel. Messax kull wieħed tajjeb. Kull wieħed fuq Ibda messax Mela, jena naqbel miegħek all the way fuq il-kodba u hekk. Anka social media meta jena naf nies illum jgħidu social media ħażina kisret kollox. Le, social media is a fantastic tool mhm. if you use it well. Inti jekk taqbad il-mobile tiegħi U meta tiftħu kif li f'ħassib qtates looking cute u għandna videos fuq violence taf eżattament what I am feeding myself and what I'm feeding the algorithm. Imma jekk inti tiftaħ il-mobile tiegħi u ssib għandna fuq filosofija, fuq storja, fuq arti, allura it's how you use the technology, all I am saying is this,

L-aħħar kummenti fuq dak li diskutejna. Eh, Jien għalija bħal kull bidla oħra tiġri fuq ħajtek, tajjeb u fuqek innifsek. Hawnhekk għandek ċans kun taf x'inhu ġej, tajjeb, tkellem ma' nies li jifmu f'da suġġett, tgħallem anke jekk għandek kumpanija u qed tisma' u qed tgħid isma' jiena x'ħa nagħmel, tgħallem kif tista' tadatta għal dak li qed jiġri, floq toqgħod tirreżisti u tevita biex ma tħoss dak il-biża' Ħoss dak il-biża', agħmel pjan kif inti ħa tadatta għal dak li qed tagħmel u agħmlu. Għax, tibża' jew le, xorta ħa jiġri li għandu jiġri, mela aħjar tkun la iktar aware, titgħallem fuqu u titgħallem tibni anke dik ir-reżiljenza u dik l-anti-fragility fik innifsek biex inti tadatta għal dak li ġej. Fuq dik, Grazzi Carlos, grazzi Max, grazzi 'l min qed jismagħna wkoll. Naħseb li kienet interessanti ħafna anke bħali pereżempju fis-suġġett m'għenix intiż daqshekk imma ħassejtha bħala diskussjoni interessanti ħafna. Kollox. Thank you very much guys. Thank you. Tal-istedina, grazzi ħafna. Cheers.